Beýik Taňryň ady bilen salam bolsun eziz dostlar, garyndaşlar, kowumdaşlar, goňşular, garyndaşlar, ildeşler, meni diňleýän bütin dostlara, ýürekdeşlerime tüýs ýürekden salam aýtýan. Ýene bir şenbe, ýene bir sagat dokuz biziň sagatymyza görä, Eýranda ýalňyşmaýan bolsam, On ýarym bolaýsa gerek. Hawa, şol üçin täze bir programy başlaýlyň. Salam aýtýan hemmäňize. Inşalla jan saglyk bilen sagaman ýaşap ýörendirsiňiz, belalardan aman, ýürekleriňiz açyk. Hawa, biz-de şu Türkiýede garaz geçirip ýörs ömrümizi. Hemişe bir goşgy bilen başlaýardym. Ýene bir goşgy bilen başlaýyn. Ondan soňra şol bolan soraglar bar, käbir soraglar ýaňky ýazylypdy, şolara jogap bereýin. Ondan soňra-da şol şu günlerde aýratynam Eýranda şol hejap meselesi kän agzalýar. Şol baratdaky biraz şol mowzuk we türkmenleriň Hejap meselesine ýa başörti meselesine nähili garaýyşyndan biraz gürrüň edeýliň. Soňra-da hemişeki ýaly taryh, biraz şu taryhy yzarlaýlyň. Biraz zat etjek bolýan-a, dürli-dürliräk bolsun, beter ýadamasyn diýýän diňleýjilerimiz, görýän dostlarymyz. Onuň üçin men ilki bir goşgy bilen başlaýyn. Goşgularymda-da köplenç men şol Ýaşaýşymda-da şu bir zat boldy-da, şu syýasyrak, ijtimaýyrak, hemasyrak bolansoň, goşgy ýazamda-da şonuň ýaly bolýar, roman ýazamda-da, sebäbi goşgy ýazaňda, roman ýazaňda özüňi ýazmaly-da, içiňdäkini ýazmaly. Şol üçin hemasy bolup çykýar köplenç. Men şu goşgyny Ýöriň dostlar diýip ýazan goşgym bardy. Medeni şol danyşlykam ýazypdym. bolsa ýigrimi bäş ýaşymyz bolaýsa gerek. Köp wagt boldy, otuz ýyldan gowra, otuz ýyla mezende. Şonakaýyn bir topar bolup daga çykyp barýas. Şu daga bilelikde çykmaly. Salam aýtýan goşgyny başlamakam. Hawa, at tutup bilmeýäs bir-birden, hemmäňize salam bolsun. Daga barýas, göteriň ädimi, ýöräň ýoldaşlar. Mäkäm aýak basyň, awransyn daşlar. Serediň asmana, dagyň başyna, siz ýetmeli bulutlaryň duşuna. Mäkäm ýöräň aýaklaryňyz sürçmesin. Dag beýikdir kuwwatyndan düşmesin. Ýöriň gorkyny galdyryp yzda, Oturdyň umydyň nuruny gözde. Garlar goý köp bolsun, goý ýagyş ýagsyn. Goý depeden uly harsaňlar agsyn. Siz mäkäm ýöriň, gaşyňyz çütmäň, gaýrat ediň, jydamsyz yza gitmäň. Goý dag siziň ädimliňizden sarsyn. Daş gorkup bukunyp üstüne gar örtsün. Bu uzak ýol, dagyň başy asmanda, Asman ýaly ýürek bolsun ynsanda. Her kim çyka bilmez bu ýeňiş daga, Iman, himmet gerek depä çykmaga. Ençeler ýadarlar, ýykylar ýere, Daş ýaly awranar, döküler ýere. Inçeleri ökünip yza gaýdarlar, bir-birinden görüp paýyş aýdarlar. Ýeňişe ýetmek, dagyň başyna çykmak, dag başynda ýeňiş baýdagyn tikmek aňsat iş däl, dünýäň ýüki gerşiňde. Müň hil howplar seniň garşyňda. Ýoluňyzda ölüm bar, dagdan gaçmak bar, Kim gurt gaplaňyň iýmiti bolýar. Ölüm saňa garşy gujagyny açýar, Depäňde meýidiň iýjekleri uçýar. Dört tarapyň doňak dar, rehimsiz daş, Sowuklykdan doňýar damar gan gözýaş. Dört tarapyň derýa kimin ýatan gar, Guragaçlar, bir damja gyzgyna zar. Aýagyň ýitse-de garyň içinde, Perýadyň doňsa-da bagryň içinde, Ýel ýüzüňe gamçy urup gyzartsa, Gara bulut tüýkülik üstüňe atsa, Gynanma, titreme, nala çekme sen, Ýöri, merdana bol, gaşyň çitme sen. Dertsiz ýetip bolmaz dagda gerişe. Kynçylyksyz ýetip bolmaz ýeňişe, Göteriň ädimi, ýöriň dostlar, Dag başynda ýeňiş mertleri islär. Hawa, bu goşgymyzda, Ýöriň dostlar atly goşgymyz. Indi bolsa käbir bolan soraglara geçýäris. Soraglaryň birisi nämedi şol Hä, şol Halat Nevidäki daşlary sorapdylar. Biz geçen gezek Göktürk imperatorlygyndan söz edipdim. Şony gürrüň beripdim. Şonda-da Daşlar, gabyr daşlaryndan-da bir söz edip geçdik. Ýöne edil şolardan bir nemune bermedim-la, ýa mysal zatlar bermedim. Şu gün men şolary görkezjek bolýan, şu kompýuterimde taýýarladym, şu ýerde bir tarapda telefon, bir tarapda kompýuter, garaz, oňuşjak, iki tarapynam görkezjek bolaýyn. Hawa şeýle men size şuny telefona doly çevirýän. Indi ýuwaş-ýuwaş ugrunam tapyp barýan öle. Şu men kompýuterimde men size ilki Soldatlary göktürk döwründäki gabyr daşlar bula uýgur bu günki programmyz bernamamyz onda bolsa şu ýerde göktürklerden hawa şulary men aslynda danyşgada berýän derslem şular sungat taryhy derslerine girýände hem biraz taryh, emma köplenç biz sungat ugrunda durýas. Şol üçin edil men taryhça däl, ýöne sungat taryhy bolansoň hem taryh hem-de sungat bile okaýasda. Oň şol ugurda kä zatlary şeýle türkmen halkymyza-da haýyrly bolsun diýip. Bu ýerde Kültekin, hä, bal, ballar. Şol döwürdäki daşlara Gabyr daşlaryna Ballybal diýilýär-de, olar adam ýüzli, adam şekilli ýapylýar o wagtda. Görüň, şuda şol döwürdäki imperatorlaryň biriniň öz ady, suraty. Bilge Kagan diýilýär, ýalňyşmaýan bolsam. Elinde-de köplenç mesela şuny ýaly büyük adam bolsa bir lider bolsa imperator bolsa bir elinde bir jam barda. Ýa-da käse ýaly. Muňa zat diýilýär. Şol öňki döwürlerde kä wagtlarda süýt, kä wagtda şerap da bolupdyr. Antyçmek, söz bermek. Mukaddys bir karara gelmek, şol manysynda. Ant içmek sözüniň özi nireden gelýär? Şol gasamhordan dany. Ant içmek. Köplenç bir söz berilende, uly bir karar berilende, bir-biriňe wepaly bolmaly wagtynda. Mysal üçin, iki adam her gaýsy bileginde biraz kesýär, şony süýt ba okaraly süýt. Şoň içine gallaryny damdyrýar. Olar gan dogan bolýar, gandaş bolýarlar-da. Türkiýede biri-birine degipdir, oglanlar kanka-kanka diýýär, aňyrda şondan gelýär olam. Şu Şol çýalar şonda, şonda bu beýik uly bir karara gelinýär. Bulara umumy ady Balbal diýilýär. Adam ýüzli özlerem. Aha, munam görkezeýin. Görüň. Ellerine badyr. Bular ulular, beýikleri. Ýöne kälerem bar, olar beter sada. Ne birini meňzedip-de bolmaýar, muny ýaly ellerine jamiýe okara-da ýok. Olar, hany göreýin, şulardan bolaýsa gerek. Sada bir şekilleri bar ýüzleri. Bir-de şeýle bir däp bar göktürklerde. Bir sawuşa gidende biri. Näçe adam öldüren bolsa, şoňa görä şeýle daşlardan bejerýärler. Daşlardan bejerýärler, olaryň ynanjyna görä, şu öldüren adamlary ikinji dünýäde şolaň hyzmatynda boljaklar. Şol üçin daş bilen oň sanlaryny belläp goýýarlar, indiki dünýäde şular olaň hyzmatynda bolmaly. Indi sada şol tiplerden-de birnäçesini men şu ýerden görkezeýin. Bal ballardan. We şu taýda-da men şolary saklap goýdum. Görüň. Eter ýol ugruna da ba. Size gowy görünýär-de şu ýerden inşallah görünýändir-de. Şulara bal bal eýlýär, murtly, gatly, gaşly, adam şekilli. Bular ýöne yslamdan soňra onsoň bi zatlar adam ýüzüne meňzetmek haram bolýada yslamda ondan soňra beýle adam ýüzüne meňzedilýän zatlar ýok türkleň arasynda gabyrlar ýok musulman türkleň arasynda onuň ýerine näme goýýar sada daşlardyr ýa-da sembolik meselem goç şahy. Erkekli görkezmek, görkezmek üçin, mertli görkezmek üçin. Goçdur, şoňa meňzeş zatlar goýulýandyr. Indi şundan bada geçjek bolýan. Halat Nebiýe geçjek bolýan. Halat Nebiýdäki daşlar-da gök türkleriňki ýaly bolaýmasyn diýip sorapdyrlar. Şol döwür-ä ýok, o döwür bolup bilmeýär. Hiç meňzeşlik ýok bulaň. Halat Nebiýdäkileň gürrüňi başgaça. Halyt Newideýiç adam ýüzüni görmersiňiz, beýle gaş zat görmersiňiz. Olar ynsanlaryň şol barlaýjylaryň aýtmagyna görä zadyna meňzeýär. Jinsi organlaryny temsil edýär. jynsy organlary, ol bir menim aýdamok kän ýerde. Şuny bir ýerde agzamda zat etýärlerde, käleriň hiç bir taryhdan habary ýok, okymok ýok, diňe teessufly aý bolarmy beýle zat bar, öýle beýle gahar gazap bilen Babajan bu taýda bara ony açyklamaly meseleler bar. Garaz, ýöne tässuba münüp, ony adamyň jinsi organy bolup bilmez ýa nähili bolup bilmez, sen nämeden habaryň bar, näçe ýyl öňden taryhdan habaryň bar seň? Birinjiden, şo daşlar haýsy döwre aýtdygy ma zatdygyny bilýäňmi? Waleýkim salam, salam bolsun. Birinjiden-ä olar Yslam döwründen öňki döwre, udaşlar. Yslam döwründe däl-a. Soňra-da ol döwürde asyl türkmen şu ýerde ýaşaýamy? Büýük, büýük ihtimaldan-da ýaşamaýan döwrüniňki. Üçünji, O bir türkmenleň arasynda däl, Gazagystanda-da bar, Ýunanda-da bar, Hindistanda-da bar. Şo daşlary men gördüm, bir-birine meňzeş özleri. Hatda Azerbaýjanda-da bar. Hemme ýerde-de şol ynsanlaryň jinsi zadyny. Indi näme üçin jinsi? Indi biz şu wagtda oturyp şony rad etýäs. Indi ýigriminji, ýigrimi birinji ýüzýylda biz üçin biraz owadan görünmeýär-de. Ýöne olar Şu jynsy maksat bilen däl. Şu taýda bir ynsan döreýär şondan. Şu taýda nesiller dowam etýär. Ýaradylyş bar, döreýiş bar. Şony ýaly mukaddes görýärler, şol üçin meňzetýärler şoňa. Bir-de erkegi zenandan aýyrýarlar-da. Indi şu döwürde meselem Zenanlaryň gabyrzatlaryna Osmanly döwründe Türkiýede gül goýulýardy. Erkeklere däki selle ýaly goýýarlar. Belli belli edilýärdi. O döwürde-de şon ýaly edilipdir. Onsoň ony bilmeýäni, haýsy taryhdadygyny bilmeýäni, zat etmeýäni. Ýöne başga bir mesele-de bar. Şular taryhymyz. Şol ýurtda bolupdyr, geçipdir. Şolaryň arkeolojik, basawata, Täbrizde-de bastan-şynasy erzişi bar. Olary goramaly. Adam bulary aýtmaga-da gorkýar. Ertesi gün birnäçe düşümsiz, Aý, olar-a şeýlemişdi, baryp urup, ýykypdy, oý, otlabam dolar. Gel, bulara düşündir, bastan-şynasyň ähmiýeti näme? Şu zatlar danyşgalarda, dünýälerde okylýar, muzeýlerde saklanýar. Ýok, bu haramzat görmeli-ä, talp turp urjak, eh, gel muňa düşündir. Ýançaň taryh-da elden gitjek, ferhenk-de elden gitjek o zatlaram. Şol üçin adam ortada galýar. Düşündirseň-de bir gorky, düşündirmeseň-de bir ýalňyş ýol bar-da. Talybany görýäň, baryp öňki şo Budda döwründen galan Heýkeller bar, şolary baryp ýykyp, döwürip zat edip. Düşünje ýok, kelle ýok. Taryhyň nämedigin bilmeýaler. Muzäň nämedigin bilmeýaler, şo sungat öýşiň näme ähmiýeti bardygyn bilmeýaler. Hemme zat sogapmy, halalmy, haram bu haram düňk bir ony ýaly bolmaýar ogam. Bu jahyllygyň alamaty, jähil. nadanlygyň alamaty. Şol üçin hem bilmeli, bu zatlary bilmeli, hakykatlary bilmeli. Hem-de şol hakykatyň her döwrüň özüne görä erzişi bar, şonam bilmeli. Aý, bular hurafat, bular batyl ynançlar diýip geçmeli-dä, her gaýsy öz ýerjagazyna goýmaly şony. Hawa Türkmenistanlada bolupdyr. Ýa ol näme hemme düşünjä barýada, düşünjä barýa. Şol adam şony bir duran daş görýä. Bir taryh görmeýä şony. Şu gün özüne görä şondan bir many çykarýa, şony döwýä. Bu müňýyllaryň bir hekaýaty, müňýyllar dek ynanjy bize görkezýär. Ýalňyşam bolsa, dogry-da bolsa geçmişde bolan zatlary görkezýär-de. Şony düşünmeýärler. Bir şeýdibem ýakýarlar mysallary. Indi geçmişde näme hemişe bolupdyr-da. Bula oň jogaby. Ikinjidenem zada geçeýlim. Şol türkmen dili Näme öwrenmeli kitaplar zatlar soralýar. Elbetde men özüme Türkiýede men türkmen kitap taýda türkçe kitaplar bar. Türk e, türkmen kitaplary men Türkmenistana gatnaýan wagtymda türkmen sährada şo wagtda getirýärdim. Gowy elifba kitaplar da bar. Ýöne indi iş kyn näle. Ol ýaňky saýtlara girseň Türkmenistanyň öz saýty bar. Kitaphana diýip ýazsaňyz şo ýerde kitaplar çykýar, şolarda çagalar kitaplarym bar. Alyp şolardan okap öwrenip bolýar. Kümmetdi Mähmut Atagözli dostumyz zatlar çykarýar şol dil öwretmek üçin. Benler Türkmende Kakajan Reşit zähmet çekip ýör, dil öwredip ýör. Şolara gatnaşybermeli. Helaldy zähmet çekip böler. Aý oň alafbasy ila aý işiňiz bolmasyn. O alafan gürrüňlen gitseň türkmenler hemişe şeýdip galarlar. Ol e, dil öwrenmeli baryp, öwrenmeli. Kitapdan öwrenmeli, Aşgabady diňlemeli. Ýani bir näçe bir iki kitap bilen bolýan zat däl Siz türkmençe bilýäňiz-a? Maňa soraýarlar aýtýan. Siz türkmensiňiz, türkmençe-de bilýäňiz. Diňe şony ösdürjek bolýaňyz. Siz bilen sen daşary ýurtdan gelip bir türkmençe öwrenjek, ony syfyrdan öwretmeli. Siz näme diňe sözleri öwrenmeli, sözlerde näme etjek, telewiziona seýredersiňiz, radio diňlärsiňiz, bilmeýän sözleri ýazarsyňyz. Onsoň ene dilim diýip bir zat bar, saýt bar. Sözlük. Şol näme kelime ýazsaň manysyny aýdyp berýär saňa. Indi dünýä öňe gitdi, modernleş teknoloji bar. Google-de türkmençe diliň terjimesini berýär, iňlisçe islän diliňi terjime edip bolýar şony. Waleýkim salam hormatly ýanaşygymyz gadymy sag boluň. Hemmäňize hoş geldiň aýdýan. Hemmäňize ýany Google, Google iň aňsady, iň türkmençe ýokda. Iň azyndan Türkmenistan bir döwletiň bolmagynyň peýdasy şol. Google-a girýäň. Farsça ýaz bir tarapyna. O tarapdan türkmençe, türkmençe öwrüp berer. Oraz kem gellemi? Ene dilim diýip ýazyň iňgilisçe. Edil şu wagtyň özünde men ene dilim diýip gireýin şo ýere. Göreýin näme çykýar. Ýa farsça zada Google-a da gireýin men siziň ýeriňize. Google Translate ýazýas. Al munam aňryk çevireýin.

Şeýle bärik geleýli indi bu taýa men iňgilizçe mi ýa türkmençä geçireýin bu taýyny. Şeýle gelýär şu ýerde türkmençe ýazyk şeýle. Bu tarap näme diýil farsça ýazaýyn. Farsça. Bir sözi bilmeýas seýlimi näme söz aý näme sallandy näme diýil çörekmi ýazaýyn nanmy ýazaýyn Meselem farsça bir zat ýazmaly landy men şoň türkmençesini tapmalla Meselem baba ýazaýyn farsça baba Ol kaka diýip getirdi ol lehçe ýaňky zat da tekece lehçe ile getirýär görýändirsiňiz inşallah kaka Ýa berader diýeýin. Dogan. Miha hem Türkmeni ýat be girem diý. Gögüle bar. Meňne salam ýetir şu gögüle. Şeýle türkmençe öwrenjek bolýan diýeň. Onsoň size özi türkmenleri türkmenleri öwrenmek isleýän diýipdir da türkmen azajyk ýalňyşlary bar ýöne jümlede emma siz jümle öwrenjek ýala siz keleme öwrenjek siz özüňiz türkmençe bilýäňiz diňe şony biraz baýlaşdyrjak bolýaňyz şöyle bu da onsoň käbir sözler bar ony bileňiz ýok ene dilim diýip ýazarsyňyz şöyle ene

Hä, türkmen gör, ene dilim türkmen dili. Gelersiňiz şeýle açylar. Bu ýerde näme onsoň bilmeýän bir sözüňiz zadany. Näme, o taýda bir elefbasyny aşakdan şol türkmençe elefbany siz ýükläp bilýäňiz. Öz kompýuteriň özüň türkmençede bar. Meselen diýeli, bürgüt näme diýip soraýly. Bürgüt, bürgüt diýip. Bürgüt diýeli. Gözlege geçýäs. Bürgüt awa iki noktasynda bereli. Bürgüt. Biraz ol harflerde bilmeli bolýaňyzda, meselen, ü iki nokta bolanda Ýa-da biz gül, gul diýmeýogsda, parsçada ýok, gül diýýäs, iki nokta. Emma gül ýerine gul diýseň, onda iki nokta bolmaly-dä şu ýerde. Biraz şol harflary öwrenmeli bolýaňyz. Näme ýazdy? Uly we güýçli ýyrtyjy guş diýdi. Uly we güýçli ýyrtyjy guş. A şeýdip manysyny çykaryp, diňläp öwrenibermeli, diňe bir kitap däl-de. Birazda hewesjeň bolmaly-da, alagaň bolmaly özüň öwrenmek üçin. Ony sorag menden etýärler-de, indi şeýle açyklap berdim-de, indi şo-da her gezekde şu zada girişip-de bolmaýar. Hany görýän. Kä dost ine maňa zat iberipdir goşulmak üçin, men bir mps tükenende iň soňunda sorag zat bolsa alaýyn. Ýogsam biraz zat bolýar, gürrüňler garyşyp gitýär. Bu-da biziň ikinji soragymyz. Şu sorag bilen öz geçip-de bardym weli. Indi üçünji mesele geçýäs. Üçünji mesele ýaňky zada barýar, başörtüýä, hejap-da.

Şoňa barýar. Indi şu gün üçünji meň diýip geçjek zadym. Şu wagt, şu wagt Eýranda aýratynam şol hejap meselesi baş görüpdi. Zenanlaram oňa garşy biz azat gezjek, açyk gezjek diýýärler. O tarapdanam Yslam jumhuriýeti oňa rugsat bermeýär. Goňşy bolam habarlar olakan habarlaryň temasy bolup durýa. Türkmenlemiň öz arasynda nähilli di. Umuman türkmenler. Birinjidene ýene bir sorag bar, şolam ara ataýyn. Bir dostumyz bir sorapdy. Türkmen ferhenginde ejap nähilli? Şony ýa bir sorag edipdi. Şol şol üçin men şu meselä girdim. Birinjiden-ä Serhengiň özüni açyklamaly bolýardy. Serheng diýen zat bir ýerde durup, men hemişe şu diýilýän zat däl-de, zamana görä üýtgeýär. Ynanja görä üýtgeýär. Yslamdan öňki türkmen bilen yslamdan soňraky türkmen birmi? däl. Ikisinde däl. Öňküde emma öňküde türkmen, bu da türkmen. Emma ikisi bir däl, meňzeş däl. Näme şu diniň syýasy emma täsiri bolýar ferekde. Şol üçin ferhenk diýen zat hawa hökmen şu bolmaly diýip bolýan zat däl agr umumy adamlaň ynanjy döwrüne görä Bir milletiň adyna ýer açýan zat oňa özi serheňk bolýar. Onsoň yslamdan öňki döwürde o zatlar ýok. Hökman zenanlar bir ýerde üşüse zat etse goýýandyr başyna. Ýöne türkmeniňki aýratynam hatda yslamdan soňra-da zat edip durulmaýar. Şu gyzlar gelin bolýança saçlaryny örüp gezýärler, börüklije gezýärler. Şonuň ýaly, meselem, Türkmenistanda häzir hem şeýle, şaň döwründe-de türkmenlerde-de şonuň ýalydy. Saçlar örgülje, gelin bolandan soň ýöne ýaşmak bardyr, çargat bardyr, bularyň hemmesi ýerinde. Yslamdan soňrak iň gürrüňi. Indi jumhury yslamy geldi, näme ol ýene-de ol seň serheňiň üýtgedi ýene-de. Şol öýlenmedik gyzam şu örgül saçynam görkezmeli-ä boldy-da. Şeýdip goýdular. Onsoň oň bilen-de bes etmediler-ä. Ýuwaş-ýuwaşja türkmeniň öz kültur ferhengini şo duruşyna ýok etjek bolup, gyzlary köllen şol medrese okuw jaýa gidenlerinde türkmen egin-eşik geýmeli nätdiler. Ýeksan saz-ýelebaz falan bahanasy bilen. Däme maksat şol ýuwaş-ýuwaş magna diýdi ýaňky gara zatlar bar şo gara gargalara meňzeş ýegneçikleri bardyr şolardan geýdirdiler şol özlerine meňzeşdirmeli la taryhda iki gezek şol Öňki ýüz ýylyň taryhynda, Ryza şa döwründen bärde, ýani türkmenler Eýran hakiminiň astyna düşenden bäri, bir gezek Ryza şa döwründe şol erkek oglanlar okuwra, türk, parsça okuwra gitmeli diýip, olardan ýaňky don, zat, telpeklerini aýyrtýarlar, hökmän krawatlyja bolmaly, edil şol öz geýişleri ýaly bolmaly. Birinjide şony ýaly bolýar.

Türkmühammet çaga-da okuwa gidenden soňra, çaga okuwa gidenden soňra, ol öwrenişýär-de, barýar öwrenişýär, onsoňam şol magna öwrenişýär, sada işler, rupuşy öwrenişýär, soňra-da öz türkmen nazyna uzak galýar-da. Şeýdip, gynanç bilen biziň kulturymyza, ferhengimize, egin-eşigimize hem Ryza şa Pehlewi döwründe uly bir urgy uruldy. zerbä uruldy hem-de bi yslam jumhurýet döwründe. Ýöne Allaha şükür näme bolsa Türkmenistanda bir döwlet bolansoň şo ýerde örilje saçlary, börükleri, owdanja, igleşikler bilen gatnap görler zada. biziň milli külturymyzy goraýarlar. Ine, bula biriň bir gazaklaram şeýle bollar. Gazaklaram şol şaň döwründe gaçjaz baglaýardylar, gelin bolandan soňra ak, men adyna bilemok gazakçy. Saçlaram asylyp durýardy-da gazaklaň. Soňra şu Yslam Cumhur gelinden soňra Näme äý hemmesi şony saçyň görkezmeli. Esnap me o pahyrylaram olakan russiýa zatlar goýdylar o pahyrylaram zatlary üýtgedi. Näme yslam jumhurýet gelenden soňra diňe şo da işimiz sakgal boldy saçyň ujy boldy milletiň garny aç galsa galsyn bikar bolsun ölsün jeň bolsun ýöne şo sakgalja howja uzynja bolmaly. Saçy görünmeli-dä, ol görünse ýylanlar şony zat etýänmiş, onda özleri gizlin-gizlin owadan saçlylary öz ýanlaryna aldylar, şon ýaly boldy zat bir hili. Indi ýöne bir mesele bar, yslamda-da, yslamda-da şol la ikraha fid-din diýýär, ejbar bolmaly däl diýýär, dinde ejbar ýok diýýär. Yslamyň özi. Onsoň şol üçin bi bir mejbur bolmaly zat däl. Ynsanlar azat ýaradylypdyr, Allah Tagala-da şolara öz ýoluňyzy seçiň diýipdir. Eger dogruja jähenneme gitjek bolsa özi göterip äkidip sokamaly-la. Ýa-da jennete gitjek bolsa. Ha, şu ýoly özüňiz saýlaň diýipdir-de. Oňa bu taýda bir towar adamlar özlerini şol biz Allaň namaýyndasy ýeriň ýüzünde şony hökman zorla men äkitjek seni diýýärdi. Zorlap başyňy örtjek şony diýýär zorlap. Ýöne diniň özi aslynda şony ejbara zat ýok. Kabul etmeýär diniň özi. Ýöne ejbar etjek adamyň biderek tarapy näme her kim özüne gereçik ýerini alýar da ejbar etjek adama ýaňky daýyş ýaly talyban ýaly hökmän bolmagy şol ýok açyk pikirlilerde biraz ynsanlaryň öz zadyna we seçimine goýýarda saýlawyna ygtyýaryna goýýar we bu bir de netijä bakmalyda netijä sen şu wagt şony zorlan kellesine goý Ol dyn aýdypdyr-da aýdyp. Şoň ýüreginde hejap bolmandan soňra, gözlerinde hejap bolmandan soňra peýdasy näme? Çargadyny örtüner, aşakdan etjegini eder. Saçyny girger, gözlerinden ot çykar. Dodaklardan ot çykar. Hijap diýýän diňe şu gara saç bilen däl-ä. Adamyň şahsyýetinde hijap bolmaly. Bakyşynda hijap bolmaly. Biz yslam jumurda şeýle höküay gyzlaryň ýüzüne baksaň şeýle aý gowja adam bolýaň yslamyja zat bakmaga çekinip gorkup. Ol dogurdy adam oglanlary ogday ýetişdirýär. Dogry neresse bakmany öwretmeli. Arassa bakmany öwretmeli la. Ýani sen adam ýaly oňa seredip durkaň gözleriň bilen şoňa hormat goýmaly. Gözleriňe hejap bolup bilse çyn hejap şol. Ýöne sen aşarap bakyp-da, çekinip, gorkup-da ýüregiňden weli soguşyp, ony owuz edip saklasaň, ol bir gün patlaýar we Yslam jumhuriýeti kyrk ýylda görendir, adamlar zorlanyp bolmaýar. Adamlar özleri islemeli. Mejburyýet diýen zat bolmaly däl. Hawa, indi Şu barada eger pikirini aýtjak bar bolsa men alyp bilerin, üçünjide bir gysgaja şol taryhy zadymyza girjek, uýgurlar. Şony açyklap berjek bolýan, onsoň näçe munt geçdiginam bilen näçe daýga geçenini bilemok. Ondan soň şu uýgurlar meselesini geçeýin. Bärden Aki eki pekga dep beri bar göreýin geljek bolýamy. Hoo. Onda biraz da şol zada taryhy gürrüň bereýli bölek bölek şol biraz azyk emmes agar bolmasyn diýdim-de. Uýgurlar geçen an beri Nasyr geçen hepde gelip bilmedin Nasyr zat beri hepde gelip biljek bana basyan.

Saka Ýakutystanda bar, türkmenleriň arasynda-da, gazaklaryň arasynda bar-da, özi bir ferheng bolup, ýagny gösteriş tapypdyr, bir nežadyň ady. Sakaň jemi skits gelipdir, skit gelipdir, indi olar özüň ders berýändirsiň gowy beýle danyşgada Türkiýede. Sakalar Menander ýa Agasiýas ýaly taryhdan näçe Milad, Gablez Milad, Mowerrehli, şula Sakalaň, Sakalara Türk diýipdirler, ýa Türki Kepliýa diýipdirler. Meselem, ýa Hun diýipdirler-da, öňçe Hun diýipdirler, soňra Türk diýipdirler şulara. Indi türkmenlere Hun diýen ýerleri-de bar, Saka diýen ýerleri-de bar, Türk diýlen ýerleri-de bar-da yslamdan öňçe. Oňa Agasiýas diýýär, şolaň hemmesine diýýär. Skis diýilýär diýýär. Öz ýurtlaryna görä Hun diýilýär diýýär. Oň bulardan daşgary şumat Frans Altaým diýip bir ýazyjy bar. Hunlardan bäş jilt kitap ýazypdyr. Şol diýýär, Sakalary yzyndan Hunlary, Sakalary soňra Parslary, ýagny Aşkanilary, soňra Hunlary,

Ýunana garşy, Suriýa garşy, şu waka garşy türk zat zat alýarlar. Şuna Türkiýäni alýarlar. Om ol daşlara geleli, ýan Halat Nebin daşlaryna. Halat Nebin daşlar şuna Gyzyl Imandan, Gyzyl Iman diýen ýerde Türkmenistanda da bar. Elbetde men 10 ýyl mundan ozal Halat Nebiýe gitdim. Halat Nebiýde şu taýda roh gördüm. Men şol taryh kän okýansam, Birde şol Basdanşynasyň kitaplaryny okydym. Onam şo tada roh okuýanda taryhda ya kitaplarda sana rohla rahat belli bolýar da. On bir şo tada bir türkmenlerimiziň arasynda da bir efsane ýaly bir zat da ay Hudaýyň gudraty bilen hemme adamla şeýleki adamla pygamberiň ýarlary hamana daş bolupdyr diýerler da. Indi şu gadymda roh, hawa, gadymda roh bolansoň, şu daşlaryň ýüzüne roh çekipmişdik, şol bir efsana bolup döräp galypdyr biz arada, türkmenleriň arasynda. On, ondaki özüm bilýän, şu daşlara biri e, telpeň şeklinde hamana, gadym türki, türkmen telpekleň şeklinde bar. Hatta şu Azerbaycan'da da var diye, Türkiye'de de var diye bana kän aýtdylar. Men pejimde bar, şu bir wagtda zatlary Şoň mepesi öz meň pejimde haýlaýtlaň içinde bardyr. Birde şol daşyň özdeki mefhumy sütunu donýa ýeriň aşagynda bir dünýe bar, ýeriň ýüzünde bir dünýe bar, asmany bir dünýe, şolaň üçüsini biri birine wesl etýä. Şo daşlaňda bir felsefesi şi, alam ol goçuň şekilde bar, elbete ol alat diýip bolmaýa, Deýwid Astronahta ony Gelip dur ol şaň wagtynda pählebiň wagtynda bir mutala edip gidip dur.
Olar kelpege meňzemeýär a olar derik zatlar bar olar ýakyndan alnan eksler bar şol zada bar ýa insanyň allotenasorilaryna meňzeýär köplenç muhakkaklar da şo pikire gelipdirler ýani. Ýok.
Awa telpekdeki telpek giýýän alatda diýsene. Ol ýok, ol telpek e, o zamanda biziňki ýalylar oturyp ony. Ýok, şu wagt bize giň bolýar. Telpek gadym börükle bolýandyr. Gadym börükle şekilde bany bir wagt men babyň peýjime girdim. Dogruça bardyr. Başga men peýjiňe girmän, sen meň peýjime girdirin, dur görün. Dur görün häzir. Hytaýda men özüme görkezeýin. Olardan görkezeýin men şu ýerde. Indi taryhda gürrüň kän nawi hany men ýöne
Hezap barada da bähse girdim doktor. Görüň.
Bak şunu görýäňiz näme şu ýerde? Huda beter ýakyndan-da. Ýöne sen bu wagt ikä bölünip, kiçiňräk görünýän bolmagy mümkin. Mende bar hemme zatlar, fotograflar, nezerler hem men gözleşdirdim. Ýaňky ýaňky zatlaň. Näme? makalalaryň gördüm. E, hemmesi şol pikirde bir de şuňa meňzeşler Ýunanda da olar hem aýyn zat aýtýarlar. Ýani şol alatdan asolyny aýtýarlar Ýunanda. Hindistanda da hem biz tässup görkezmeli bolýar da ony. Meselem şu taýda bu da beter beter. Şuny görýäňizmi şu wagt şuny? Görýä, sawa. Şony ýanyk men täze gördüm. Bunda da beter geldi da. Bildim. Oh. Ama dat da indi aýdyr indi. Eee bir tarapdan kän agyr boljagyny da aýgatýan Faýylyň. Ýogsam bular gürrüň edilip bir 3 saat gürrüň edilse gowy da muň üstünde. Hawa bir. Agyr bolýa muny seýredip bolanok. Kynçylyk şu. Awa. Bir bäşe
Awa. Garna nohanda Ebna Fazlan gelýä 9 ogulan arasyna. Awa. On çekin şu taýda bir herketi görýä bir türkmen zenanadan. Hom. Indi
şu wagt aýtjak görüňleň zat bilen baglanyşyklymy? Şu Göktürk bilen baglanyşyklymy? Ýa Göktürk ýa Uýgur? Ýo, hejaba gelin yslamdan öwünçä yslamdan soraň. Hawa, onam, onam bolýa, onam diňläýli.
Ibn Fazlan yslama däwet edip, däwet etmäne gitýä, Hazaryň patyşasyny, Hazarla türk döwleti, Jumat derýaýy Hazarda öz şoň adyndan galypdyr. Oňam Ibn Fazlan şol dokuzulynjy garynda gelende, Ýaňky oguzlaň arasyndan geçýär. Oguzlaň arasyndan geçýär. Ondan sonra bir ýerde bir zenanaň sinesini görýär-de, gözi düşýär. Oňam şo taýda şol aňyrsyny bakýar Ibn Fazlanyň özi. Şonda şoň adamsy diýýär, şo zenanaň adamsy. Sen niýe aňryňy bakanyňda niýetiňi dogrula diýýär-de. Şo rowaýat gelipdir şeýle. Hawa, yslamdan soňra albatta baýtýanym. Dokuzynjy garna yslamdan öwünçä indi men bir sadajy bir zat aýtjak bolýan. Hemme oguzla türkmenleň arasyna girýä, hemme türkmenle oguz taýfalaň arasyna girmeýä. Türk oguz taýfala öwünçä alty, soňra dokuz Soňra bolýa 20-si. Ezap bilen gitmeli bolýaňa. O gürrüňleri biz geçen zatlarda girdik-de, geçen namalarda ileride ýene bolar. Esgani döwründe ýa Sakaýy döwründe şu maddy hamana ol tekele şu maddyr goýýandyr-aý ýa ol Gökleňli bir alyndagyň goýandyr-a olakan hilinde. Taş goýýandyrlar. Şu halatda banda nakgaşy-la galypdyr, mujassama-la galypdyr ýa ol güldallaň üstündäki hek bolan zatlar hekgakylardan, şolardan galypdyr. Ýagny şolar şumat bellik şu öň raýat bolýan hilindemişdir. Ýöne oguzlaň arasynda raýat bolmaýanmyşdyr. Ony Oguz bilen Türkmel Oguz Bagşyýaz Türkmellezip goýýana men ştada hemme Türkmelli Oguz dä weli hem Oguzly Türkmen bolýada men taryhymda bela oňa tahassusyrak girmeli bolýa soňra. O Türkmen meselesini biz geçen döwründe zat etdik bir gezek bernamamyz bardy. Oguzlar nähili Türkmenler nähili. Ap o meselelere girjek soň täzeden zat açmaly başga barmy? Başga täze. Başga felan janyň saglygy. Uýgurlara geçeýli, uýgurlara, bolýa?
Bolýa, bolýa, menden häzir hoş. Sag bol, eliň agyrmasyn. Oguz türkmen hakynda, e, türkmen kelimesiniň manysy barada bir bernamamyz boldy. Ha. Şo taýda oguzlaryň hemmesi türkmen nädigini ýazdyk, aýtdygam. Orda. Ha, boldy, sag bol. Türkmeniň bir syýasy kelimedigini aýtdyk. Bir näçe grupdan oluşýar, bolýar. Wagt bolmasa. Awa, şonda olar biz öň wagt bolansoň kiläp tekrar edip durmaýlyň-da. Şo taýda geçdi. Indi uýgurlarla maglanyşy zat bolsa dowam ederis inşallah. Häzir taňry ýalkasyn aýtýan saňa.
Ýene de alar saga dersi. Hany, bolýar häzir. Hoş, hoş. Bolýar. Indi ýaňky biraz-da şol uýgurlara geçeýliň, ondan soň saýlymyz-da beter agyr bolup bardy. 45-47 daýga bolupdyr-da, men onam gaýgy-atýan, Nasyrdan köp minnetdarlyk etýän, Nasyr dostumyz, zähmetkeş, gowy tähkyklar etýär hem her tarapdan türkmene jany ýanyp duran jany köýen köýüp duran gerçek ýigitlerimizden köp sag bolsun Nasyr we şindi biz şindi diýen indi ýaňky biz geçen gezekde göktürklere gelipdik göktürk imperatorlygy şonda Açana çelli be 6-njy ýüzýyldan 800-e çelli geldik. Soňra şol türkleriň iň bir zat tarapy taryhda biraz sada tarapy bolupdyr hemişe-de. Çinliler türklere görä beter zatly, ýagny mekir, syýasatbaz. Onsoň hemişe türkleri uruşda, sowaşda ýeňip bilmeýärler. Türkler savaşda daýawda. Bular näme bilen ýeňýärler? Bir-biriň üstüne zat edip, atyp, arasyny degirip, agdaga getirip, şeýle planly şekilli. Hatda şu Çiniň özünde men birde metin terjime edipdim. Çinden şonda özlerem ýazýarlar. Hemişe salam berersiň, arkaňda bir bıçak bolsun diýýärdi. Ýüzüň gülsün içiňde bir gan ýaý aýnap dursyn. Indi şeýle bir wagyzlary bar çilje özi hatarnak bolup dur. Şol döwürde-de çililerde şu türkmen türkleriň arasynda agzalyga köp sebäp bolýarlar. Onsoň sekizinji ýüz ýylda bu agzalalygyň netijesinde türkleriň özi uýgurlar ýaňky göktürk imperatorlygyny ýykýar. Uýgurlaň özi ýykýar. Näme? Öň döredende-de uýgurlar bar, ýöne indi bu gezek näme iki ýüz ýyla bir režim täsirde galar. Iki ýüz ýyl bir imperatorlyk bolandan soň ýuwaş-ýuwaş oň düýbi hem zatla gowşak bolýar. Bu gezek onsoň oňam wagty dolan bolmaly, ýedi ýüz kyrk bäşinji milatdan soňra ýedi ýüz kyrk bäşinji ýylda ýykylýar. Onsoň täze bir uýgur imperatorlygy gurulýar. Oňam gurujysy Alp Kutlug Bilge Khan Alp Kutlug Bilge Khan Alp diýmek Päliwan diýmek Kutlu diýmek Kutlu öz bilýän Kutlumyz Bilge-de bilgili alym Wagt biz köplenç köp gowy zatlar barda türk kelimeler bar türkmençe şolar ulanmaýasda. Şu wagt biziň aramyza baryp men bilge diýip dursam biri ýüzüme bakyp durjaklar näme bu bilge näme diýip. Görje gadym babyň ýerine hem arap sözleri tutuldy alym danyşmand adam alym adam falan gadymda bilge diýilýär şo bilge kan han sultan hol şol tarapyndan olaryň paýtagty nire bolýar karabalgasun diýe Karabalga son. Şu wagt ýalňyşmaýan bolsam, şu wagt Mogulistan topragy içinde ýer alýar. Karabalga son. Ondan uýgurlar uýgurlar arasynda iki din görülýär. Iki din bar. Birinji dene zat bolýar başda şu buday budizme ynanylýar-da, budaizme. Budaizme nähili bolýar gelýär? Ol Hindistandan Çin, Çinden ýaňky bugdaý zatlary geçýär-de. Uýgurlary geçýär. Onuň dewamynda soňra-da Bewu Kagan döwründe-de manihizm dini ýaýgyn bolýar. Ýaýgynlaşýar o taýda. Indi olaň arasynda fark näme? Budaýy-na bilýäňiz, budaýa ynananlar. Budaýa ynananlar budizmde heýkel sungatyna köp üns berilýär, ähmiýet berilýär. Sebäbi budanyň hemişe heýkelini tapda döretýärler, bejerýärler, käwagt şoňa sygynýarlar, gürleşýärler. Şol üçin zatlaryň arasynda-da, uýgurlarda-da köp heýkel ýasalypdyr şol döwürde Buda heýkelleri we şoňa sygynypdyrlar. Şol häzir hem galypdyr şol döwürde bar Türkistanda. Ikinjisi manihizm bar. Manihizmde mani, pygamber mani diýip iranly. Ony Iranyň şol gün orta taraplaryndan gelýär, Orta Aziýa gaçyp gelýär. Otady öz dinini ýaýratýar. Mani aýdylyşyna görä Kitabynam şo nakgaşy bilen, surat bilen ýazýar. Näme üçin? Adamlar okamagy, ýazmagy bilmän şol surat bilen öwretmeli şony. Görkezip. Basym basym geçmeli bolýan beterdir. Kän wagt boldy ýadajak adamlar. Şol üçin Begu Kahan döwründe türkler ýa uýgurlar many dilini kabul etdi ýaly dini. Şo wagtda kän nakgaş dörýär içinden. Näme ol manyda nakgaşy pygambarlar nakgaş bolardan nakgaşy kän edilýärdi. Şol döwürden galan nakgaşylar bar, heýkeller bar, şolaryň hem näçesini görkezeýin men uýgurlardan şekilde geçeýin. Meselem, duwa nakgaşy diwary diýýär. Duwa resimleri şol döwürde Häzirem galypdyr Bezeklik diýen ýerde şol dow-dow gündogar Türküstanda, ýagny Çiniň gaýrasynda ugurlaryň ýaşaýan döwründe şol döwürden galan suratlar, diwardäki surat, fresk diýilýär. Öňi Kaan döwründe geçdiler diýen many dini resmi dini bolup ýylan edilýär-de. Indi yslamdan öň diňe taňryjylyk däl, şamanjylyk däl. Zatda ol bugdada ynananlar bolupdyr, manyjylyk da bolupdyr. Manyjylyk da soňra alty, ýedinji ýüz ýyllara gany gelýär. Şu taýlarda ekän şu şular zatlap gaýalaň içinde, şo maralaň içinde şu heýkeller ýaňky suratlar bar şularyň içinde. Muzeý ýaly saklaýarlar şu wagt. Turfan diýen ýerde şu wagtky Doly Türkistanda. Görüň şular şo wagtda ýasalan heýkeller. Buda heýkelleri şulara sygynýarlar. Basymrak buda heýkelini ýüzi. Şo wagtda ýazylan alafbalar uýgur alifbasy, görýäňiz. Hawa, şol döwürden ýazylan kagyz, uýgur alifbasy bilen ýazylan. Soňra-da bu zadam iň soňunda-da uýgurlaryň özlerini ýykýarlar, ýöne olary mogollar ýykýar. Mogollar ýykýar. O, Onsoň ýene-de yslama ynananlaryndan soňra uýgurlaryň ýazyşy, ýani arap haty bilen şu uýgurja meňzeşligi-de görüp bolýar şu ýerde. Arapça geçýärler ýuwaş-ýuwaş. Onsoň geň tarapy şol uýgurda Dogu Türküstan ýa-da Kaşgar diýen ýerimizde medeniýet gaty ösüpdir şol döwürde. Şo wagtda teatrlar bar. Pandemi bale, muzyk, ine şo zatlar bu uly bir medeniýet şehrimiş Kaşgar. Özi bir Türkistanyň paýtagtda, bir paýtagtlaryň biri, uly bir medeni şehir diýeli paýtagtda bolmaga. Soňra çiller alandan soňra ýok etýärler da bulary, ter zeýif bolýarlar. Şo taýda iň ady mysal, meselem, Diwan Mahmud Kaşgarly diýýär, Diwan Mahmud Kaşgarly. Şol şo döwürde şo taýda ýazylýar. Şo lugatnamaň özi-de belli etýär müň ýyl öň nähili medeniýetiň, diliň ýokarydygyny, ýokary meswerdedigini. Ýene-de şol döwürdäki uýgur duwar resimlerden men birnäçeden zady görkezeýin indi ýaňky manyjylar, manyjylar şu şekilli. Kitap olar Diwaryň üstünde birde heýkel üstüne işleýär budaý budistler. Manyjylar bolsa kitaplarda şeýle surat çekýärler. E şunda aýdaýyn, miniatur sungaty Eýranda, Turanda türkleriň arasynda asyl köki şu manyjy dinine baryp direýär. Şu ýerden gelýär aslynda. Oňam açyklamasy kän, ýöne hemmesini oturyp birden aýtjak bolsak, aždar bar, meselem, tebigat çekilmiş aždaryň özi bereket manysynda. Ha, şolar şo döwürde sungatyň nähili öňdedigini, baýdygyny şu ýerden biz görüp bilýäris. Türk taryhynyň, medeniýetiniň mirasy şular. Hawa, indi men beterde bir sagat boldy, siz-de ýadatmaýyn, wideomyz, zadymyzam ar bolmasyn. Meni diňläniň üçin köp minnetdar. Sorag bar bolsa gysgaja alaýyn. Bolmasa-da, indiki hepdede görüşeris inşallah. Bu da uýgurlardan. Hawa, uýgurlardan soňra ýene dowam ederis. her bir bernamada azaňrak taryhymyzy bileýli, pereňgimizi bileýli. Şolaň üstüne durduraýyn. Sorag ýokdur diýip bilýän. Köp sag boluň, Taňry ýalkasyn. Onda hoşlaşýan baryňyzy Allah tabşyrýar, ýöne özüm hem bir görüp bilmeýin Allah tabşyrýar. Sag boluň. Bolýar. Hajy aga sag bol Hemit hajy eziz görýän seni. Hajy aga Hemit hajyňam ejesi nänesi aýyrlypdy Allah rahmet eylesin öňem aýtdyk. Allah kuwat bersin saňa da hajy aga. Ýene de doganjygymam ýazypdyr Hasana Başit diýip. Indi hemmesini okajak bolsaňam Köp sag bol ýenede BHL Magtumy gijaa gijäňiz rahat bolsun saglykda görşeýliň meni diňläniňiz üçinem mäňle minnetdarlyk etýän köp sag boluň hepdä görşeris inşallah.